right rimwe gore manje ndakamboita so unfortunate so unfortunate zvekuti haapapo ah, ndaigona upenyu hwaigona kutopera so i was i was fairly young um, ndiri kumagrade six and ndiri kumagrade six ndandine shamwari yangu but shamwari yangu yanga isingagare close to us yaigara uh, just i think a kilometer away from kwataigara eh, and isusu taigara mucamp so basically kwese kwawaingofamba unenge uchingofamba in between dzimba up to uh, until wazosvika kumba kweshamwari yako um, so inini shamwari yangu iyoyo yange iri shamwari yechisikana actually um, then in fact musi wacho neyo ndova ndanyatsomuka ndova ndanyatsogeza geza early early early because nandamudza kuti njayakuzokuona Ah, ndageza ndarova vaseline yangu vandapfeka rimwe shoti rangu so reyellow because ranga riri one of the favorite because raimecha neimwe tshirt yangu yanga ine yellow neblack ah ndarova ndobva ndawacha wacha mapusha angu ndarova right ah, ndatooneka mushe mushe nhasi ndakawanzooneka especially kana ndichienda kubhora but ndaoneka man kana ano ndakumhena unoenda the kunoona shamwari yangu nhingi because vaimuziva because they were a family friend ah, ndabuda paden ndini uyo ndiri kufamba ndiri kufamba ndiri kufamba apa unenge unenge akaexcitement kekuti nhasi ndakachena achandiona ndiri different ah, saka you know zvinongoita excitement unenge uchijamba jamba ukaona dombo umbori nhongo wambokanda uchifamba uchinyatsomboti yes you know zvese zviri kufamba ah, ape ndiri kufamba then you know how mapose emagetsi anga ane masupporting uh, uh, ropes ekuti inenge yakabata kubva kumusoro yoenda ichisvika ichinodzika pasi semaplies nethe other side yakabva kumusoro ichinobata ichinodzika pasi kuti pori ite stable remagetsi so inini handina kunzwisa kuti chii chakanyatsoitika ipapo but what i know is Ndaida kunomhanya handiti ka ndojambira po then I swing underneath ndonosvika kumberi uku you know like you jump you catch the pole you swing then unojambira kumberi hazvi zvaindiitira like ndainzwa kuti no I'm, I'm alright so anyway ndobva ndachiona chailoko ah, you know attracting kune mupfanhawo ane ma 10 years then ndobva ndatochibata kudai maoko anga avhure nangobata namwana mandakadai kunzwa magetsi manje achindidambura manje ndichirohwa nemagetsi ndichizvamburwa ndakangoramba ndakabcoz magetsi manje haakusiye haakusiye so laki randakazoita nderekuti ndakaramba ndichinoita sei ndandazora vaseline saka vaseline yainge ichirimowo futi mumaoko saka handakunyanya kubatirira zvekufanira saka ndakabatirira but ndaitsvedza ndichidzika ndichidzika ndichidzika kusvika ndazosvika paye chinonobatana nechinenge chiri paethi chachona so ndo chakazokwanisa kuvhura maoko angu kudai so ndinoti pasi apa pu right ndati ah! i was dazzled but fun enough since muri mucamp and basically even munhu akaita one kilometer away you're just walking in between houses there was this lady anga akatomira panze and she witnessed the whole ordeal akaona zvese zvaiitika and haana kundibatsira haana kuita sei anga akangomira so akangonditarisa and you know when you're in a ine ine trans kana kuti uri mukatime kako kezvinenge zvichiitike unenge usinyatsori Since unyatso register consciously zvino chiri haunenge wakuda kutopinda musubconscious then nditomuona pese pandai zvamburwa nemagetsi apa akangomira and it happened ndofunga zvemaseconds o handichazive but it, it seemed like it was for ages and it seems like kusi aitoseka ndozvandakaona inini pamwe ndakada kutofa here hameno but ndaitomuona achitoseka zvekubata dumbu zviya zviya achikwara nekuseka ndichinoti pu ndichinosingoda iso ndichinorwarani rimwe rekuti ndichinotiza ah because unenge ameno unenge wakufila kungoti i need to get away from this place because iri toxic iri electrifying ah, ndichinorwa rani ndakanorowa 100 meters but iye airamba achiseka because ndiro aranda vandanomira kuti vandamuona so aakandiseka aakandiseka in my mind i was thinking ah, kuti zvangoitika zvega izvi because we always did this like tagara taingozviita kubvira nekubvira isu pamba pedu chaivo chapamba tone pore magezi ranga rine the same cable going down to Enka Mapola and ndanga ndatomboti ndaigara ndichibatambira ndambobvira ndambokwinwa kana one asi ndakazogwinwa and kugwinwa kwandakaita musikana wayanga ari vesasi so in my mind ndakangoti ah, sister vakava because vanga vachisisa chikuru wapfeka zvavo imwe t-shirt yavo yeblack nebhutsu dzavo dzered ndakati ah, macolors aya kaya ah, ndiye mashavi sister vaka vandiroya ah, ndo zvandakatofila ndo zvandakatofunga panguva iyoyo ndakati sister vaindiroya ndakazosara ndosvika kumba kweshamwari yangu shoti rangu ratosviba reyelo riyai Uh, then the people had to ask me ko chii chaitika ah, ndikavaudza the audio and they shared the same sentiment vakati ah, musikana yeka haa ah, ndofunga musatanist and eh, they were so certain and it was so obvious panguva yacho nayo yekuti haa ah, no musikana waye musatanist and eh, aitogara kudhuze nekwataigara handina kuzombobvira ndataura naye futi ndaitomuona aitondimhoresa zvaya zvekuti anenge achikuziva bcause kuti handokamufana kakambozvamburwa nemagetsi but hesi ningiwe but i couldn't answer i couldn't ah, ndasingatodi kana zvekutaura naye because kundiseka kaakangoita ikako kakandifilisa kuti no anoroya and why was she present mazuva ese handigwinwe but paanga aripo ndakagwinwa eh, Point yangu iri pakudaiswa. Point yangu iri pakuti eh, sometimes if you are present pazvinhu zvakaipa unoona utori munhu ari bho but make it a point kuti pari kuitwa zvinhu zvemvenge mvenge zvakashata pari kukwara vanhu pari kukwadzwa vanhu e unoona kunge ungoripowo zvako uchingoona usina hako zvauri kuita zvakashata but people will always correlate people zvekuzoti pane nyaya yecorrelation necausation handiti chakonzeresa nechanga chiripo pakaitika zvinhu handiti zvinhu izvozvo zvakasiyana but kazhinji kacho vanhu tinongozvisanganisa kazhinji kachona tinofunga kuti changa chiripo ndo chakonzeresa ndo kazhinji kacho but dzimwe nguva chinokonzeresa handiti ka nechanga chiripo zvinogona kusiyana ehe hongu anga aripo musikana wangu but i think my audio yandakasangana nayo yanga isinei naye yanga ingori nyaya yekuti magetsi pamwe anga agumana pamwe kwakwana anga agupa paita mvura paita dova then magetsi ova aconductor then they managed to get through into the anchor ndikabatawo ndikagwina but that fact yekuti she was there yakaita kuti ndifunge kuti andiroya anditi that's number one then secondly obviously kusaziva ndokutokwara maybe probably taizogona kutodevelopa better relationship nemusikana wayo obva atondiudza kuti iro riri neriri panext neriri panext pachona iri ese ndo zvaanoita unogwinwa ukabata irini handinazomboda kutaura naye because ndakamufungira ndisingazivi kuti what exactly caused this but dai kuri kuzonzi ndakazobata iri panext yacho ndaigona kutogwina ndikafa handiri mukuona ndo panova kusaziva kufa ipapako so yes point yangu ingori pakuti one ingoavoida chingoavoida instead instead yekuda kuzongwara ngwara wato musituation kana kuti waa paground pari kuitika zvinhu zvakaipa kana kuti pari kuitika zvinhu zvausingawirirane nazvo pari kuitika zvinhu zvekuti vanhu vanoti uyu ndiye akazviita chingobva ipapo because its very difficult to prove yourself innocent zvakaoma pane vanhu vanenge vatoconvinced kuti ndizvo ndiye akazviita right ibva ipapo and i think eh, zviri kungoenderana netimu kana kuti Most of the guys vekuti vanoti nini handinwe doro or handiite zvekukecha or handiite zvemadrugs but at the same time every day vanomukira kuenda kunoita hang out you know nevanhu vemadrugs the consequences that is going to attack or that, is, that are going to be faced nevanhu vauri kuswera navo

dai musikana uyu zvaakaita ini semaonero angu paakangoona kuti akamira next to pol rinogwina magetsi first life anhu kubva ipapo you know ibva ipapo kana kuti aifanira kundibatsira kuratidza kuti no haasi havasi pamwe chete nezviri kuitika like you know oh, run for help kwete kutoseka ah, you know guys but anyway um, yeah, zviriko zviriko dzimwe nguva mbavha inobatwa yotanga kurohwa ione idongoonawo kuti marohero akazorohwa sei uchiteera uchiteera uchiteera mapurisa paanozongouya zvinononetsa manje kuti zvizonzi aiwa hauna kurohwa pamwe mbavha yaye inenge yakuvara kana kuti yafa so e eh, ibva ipapo ndopoindi yangu yanhasi anyway mowa nezuva rakanaka handiti toonana munext video